Għalkemm tradizzjonalment ilsienna ma nassoċjawhx ma' xjenza u teknoloġija, xorta għandna volum kbir ta' kliem marbut ma' dawn l-oqsma. Dawn ir-reġistri tkattru minħabba aktar arfin dwar id-dritt tal-aċċessibilità għall-informazzjoni u l-ħtieġa ta' terminoloġija aktar preċiża fit-traduzzjoni tal-liġijiet Ewropej.
Fil-vokabularju għandna kliem li jkun ta' kulħadd, sewwa bħal mejda, siġġu, ktieb, eċċetera Imbagħad għandna kliem li jkun ta' qasam partikolari. Per eżempju, jekk ngħidlek parit u kons, dak huwa kliem tas-sajjied, le ta' min jaħdem, ta' min jipprattika d-delizzju jew jew xogħol huwa fis-sajd. Jew jekk ngħidlek jien naf ixxellel u ġġarrab, dak huwa huma verbi huma parti mil-lingwaġġ, mill-vokabularju ta' min jaħdem fil-ħjata sewwa tal-ħajjata. Ġieli saħansitra jkollna kliem li għal għal f'mestier, f'kategorija jfisser ħaġa u f'kategorija oħra jfisser xi ħaġa oħra. Pereżempju jekk ngħidlek il-pjanta għall-ġardinar tfisser xitla, mhux hekk, u għall-perit pjanta tfisser xi ħaġa oħra, huwa disinn. Issa, u dan huwa parti mill-kliem tekniku, issa fil-Malti għandna oqsma li li l-vokabularju tagħhom huwa żviluppat ħafna. Per eżempju ftit ilu semmejna l-ħjata, is-sajd, il-biedja, ir-reliġjon. Imbagħad għandna oqsma oħrajn li qishom għadhom fil-bidu, sewwa. Per eżempju meta nitkellmu dwar il-kimika, meta nitkellmu fuq il-fiżika, jien naf il-ġeoloġija, il-filosofija forsi. Ġifieri qed nidħlu fuq oqsma li Huma daqsxejn speċjalizzati u li dan l-aħħar bdejna nitkellmu dwarhom bil-Malti. Sewwa dan l-aħħar jista' jfisser numru ta' snin, imma m'ilniex ħafna nitkellmu dwarhom bil-Malti. Allura, it-terminoloġija, sewwa t-termini jista' jkun għadhom ma ġewx żviluppati jew qegħdin fil-proċess li jiġu żviluppati. Hawn ħafna sforzi ta' nies li qegħdin jippruvaw jiġbru t-termini li jużaw nies ta' sena partikolari. Fid-Dipartiment tal-Malti tal-Università jsiru ħafna teżijiet, ilhom ilhom isiru għal snin twal. Ġiet nitkellmu fuq l-aħħar 30 sena jew aktar ta' studenti li jmorru jintervistaw nies minn oqsma differenti, sewwa mela nies li l-qasam tagħhom huwa pereżempju l-piroteknika, il-logħob tan-nar, hemm aħna użajt kelma teknika u x'hekk il-piroteknika. U daw ikollhom il-kliem tekniku tagħhom inklużi xi sustanzi kimiċi għax bilforsi tuża sustanzi kimiċi ehm, li jintużaw naturalment fil-ħdim tal-logħob tan-nar. Jew inkella jkollok studenti li intervistaw skrapan jew jina fil-kliem tal-mastrudaxxa. U li kemm il-darba joħroġ f'dawn ix-xogħlijiet u li mhux biss kliem differenti għandek fil-qasam, imma ġieli jkollok forom differenti. Ħa nagħti eżempju mis-sena tal-mastrudaxxa. Jekk ngħidlek il-kelma bieb, il-plural ta' bieb tgħidli mhux bibien, L-iktar l-iktar ngħidlek hemm il-plural bwieb, bħal meta ngħidu nfetħu bwieb is-sema, imma l-iktar li nużaw hija l-bibien. Imma ħafna mastrudaxxi meta jkollhom jien naf xi armarju b'ħafna dak li kieku jien ngħidilhom bibien żgħar, huma jgħidulhom bibiet, sewwa? Jiġifieri l-plural ta' bieba hemmhekk jużaw bibiet. Jew inkella għal dar, Sewwa dar, il-parti tal-ġisem, darna, mis-soltu ma nużawx plural, jekk insaqsik x'inhu l-plural ta' dar, tibqa' tħares lejja aktarx għax ma nużawhx. Imma il-mastrudaxxi jkollhom bżonnu l-plural, pereżempju meta jkunu qed jagħmlu id-dar ta' ħafna siġġijiet jew id-dar ta' xi gwardarobba. U hemmhekk jużaw għandhom plural jgħidu d-darien. Sewwa jgħid pereżempju eh, fadalli nixkatla d-darien, pereżempju, d-darien tas-siġġijiet. Daw juruna li mhux biss kliem għandek, ġifieri meta nitkellmu fuq reġistru, fuq qasam, mhix biss kwistjoni li tiġbor il-kliem, imma anke li tara kif jitħaddem sewwa dal-kliem, il-grammatika. Imma apparti l-ġbir, sewwa l-ġbir li qed isir, qed isiru sforzi sbieħ ħafna ta' nies li jippruvaw jissuġġerixxu, jipproponu eh, kliem tekniku għal qasam partikolari. Eh, per eżempju, fl-Unjoni Ewropea hemm Rivista jisimha L-Aċċent li kultant ikollha supplement li tiġbor dawn it-termini li jinħolqu. Pereżempju, hemm suppliment dwar is-sustanzi kimiċi, sewwa? Ġifieri bħalma jista' jkollok sustanza kimika bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Franċiż, bl-Ispanjol u l-bqija, jista' jkollok dat-terminu bil-Malti, sewwa? Huma jissuġġerixxu, skont mekkaniżmi tal-lingwa, Kif tiġi dik il-forma bil-Malti, sewwa, jiġifieri pereżempju jkollok l-idroġenu għall-ħajtroġen jew in-nitroġenu, sewwa. Bħal dawn hemm hemm ħafna sforzi oħrajn, pereżempju hemm kotba, hemm dizzjunarji tal ta' termini finanzjarji, sewwa, dizzjunarji kotba li jiġbru t-termini tal tal-flus, tal-ekonomija, tal tan-negozju, tal-kontabilità, tal-accountancy, sewwa qed ngħidu. Jew inkella dizzjunarji bħal ta' Oliver Friggieri, dizzjunarju ta' termini letterarji, ġifieri il-kliem, il-vokabularju li jintuża fl-analiżi fix-xjenza li tistħarreġ il-letteratura, sewa l-mekkaniżmi tal-letteratura, teoriji tal-letteratura. Hemm kotba ta' Joe Friggieri li Jiżviluppaw it-terminoloġija sew il-lingwaġġ tal-filosofija bil-Malti. Hemm kotba oħrajn dwar is-soċjoloġija bil-Malti. U nibqgħu sejrin hekk. Dawn huma ħafna sforzi sbieħ li qed juruna mogħdijiet ġodda li l-Malti jista' jterraq tulhom sewwa. Hemm sett ta' kotba sbieħ ħafna ħarġu m'ilux jisimhom Id-Dinja Darna Sewwa, kotba li jesploraw il-ġeografija, allura anke oqsma bħal ġeoloġija, jew jien naf il-partijiet tal-vulkan pereżempju bil-Malti, u tarahom imħaddmin bil-Malti. U tgħid għaliex le, ġifieri jekk għandek dawn it-termini bil-Ġermaniż, bil-Franċiż, bil-jien naf bil-Pollakk, għaliex m'għandekx